Ziɖeka ke tɔgbe azuma ame ne tsia gbe triple seven nine international weather forecaster gbɔgbɔwo ƒe tsa mi eŋɔ nye ma lɔ be yi do eƒe gbe ne xexea katã ye yi bia lamese ne ame sia ame ŋgɔgbe yiyi anya sa gɔmesese sɔsɔ ke ne ame sia ame, ame yiwo katã ɖoa to nye nufiafiawo le kpeƒe kple didiƒewo, nuxlɔ̃amenyawo, nu yiwo ke mlima mawu akɔ na nam be mama na xexea la, ame yiwo le egɔme sem, dzɔdzɔmea neyra mi Ye nu yiwo katã mifiana abe amatsiwo ye miwɔnɛa, amlima neda ŋusẽ ɖe edzi be ame yiwo eze mewɔ dɔ na wo o wɔa dzɔdzɔmea newɔe be ne woawo hã wowɔea, neva eme na wo. Ame yiwo do ŋusẽm le ŋutilã me, gbɔgbɔ me, dzɔdzɔmea ƒe amlima neyra miawo katã. Ke le fiẽnyea, medi be maɖe nu ɖeka eve me ɖe xexea katã. Nuyi medi be magblɔ nye be, fifia subɔsubɔwo wova sɔgbɔ le xexea me.

Lé yi mí amegbetɔwo mí va le dzidzim ɖe dzia? Subɔsubɔ hã va le dzidzim ɖe dzi. Tagbɔsese hã va le dzidzim ɖe dzi. Amebeble, amefifi hã va le dzidzi ɖe dzi. Afia nu la ɖe dzi wòavivi le amegbogbowo kplɔm ɖe tetekpɔ me. Mía tɔgbuiwo ƒe mawu yiwo wosubɔa woƒe mawu mawo menyɔ o, mawu mawo megale o. Ye ame aɖewo hã eye nu le keke zã le dodomea, woawo ŋutɔwo le nanewo kple nuɖewo fɔ kpe. Wova le nuka zu? Wova le gbɔgbɔ zu. Yewo ke womeva le me se o ta eva le nu gbegblẽ he da ɖe anyigba ya dzi. Ne mise yi ŋkɔ, wobe fi ma ya ne ɖo one touch, mi ƒu du mi yi. Kɔsiɖa ɖeka, kɔsiɖa ve. Kɔsiɖa woame etɔ̃ na letsi ɖeka, letsi woame ade gbɔdzɔgbɔdzɔ va mí gbugbɔ va megbe. Mígaza vi bubu ŋkɔ wo be o, tɔgba zuma ɖe wɔna nu ŋutɔ lo, ɖe wɔna ke ŋutɔ. Ewɔna nu ŋutɔ ya le susuwo me ya le tɔgba dzi, e, tɔgbe azuma dzi. Zi aɖe si ke wɔna nu ŋutɔ yae tae le dzima. Susua menye be ne yeva gbɔ kɔsiɖa ɖeka, kɔsiɖa eve koa, yezu gatɔ. Kɔsiɖa ɖeka, kɔsiɖa eve koa, yi srɔ̃a zui ɖeka tɔ ƒome megale si o. Nu yi ke wɔ dzeagɔa medzi be yeasrɔ̃ nu yeaɖe eya ɖa o. Nɔvinye, leke woate ŋu ayɔ wò be born again? Leke woate ŋu ayɔ wò be ame ya enye xɔsetɔ? Fifia xexea me la, ame sia ame le didi be ame aɖe ƒe kesinɔnu nezu yi tɔ. ta wole amewo ƒe kesinɔnu xɔ le wo si to aye me le míaƒe subɔsubɔwo me. Gake nenye be nète de dzesi nu yi ke ta nèle dua dzia, àte anya be fi ke yi ƒu dua ɖo ayi tu nu yi ke dzi le vɔ. Egbɔna lɔ o, amesiame de afɔ dume, ŋgɔ gbɔ o so gbɔnɔ, megbe o so gbɔnɔ. Ke o dze be wo be egbɔna lɔ o, ke ame ɖe kpɔ ede afɔ dume, ya dze le ŋgɔ be egbɔna lɔ o. Ke miwo kata mi le du dzi ƒoxla xexea. Vɛ zero. Wo ya anyigba le miame dume. Medi be yeada agble. Vɔ hunɔ yi ke gbɔ eva lea, agble le ya si. Pastɔ yi ke gbɔ ye lea, eɖo koklo nyiƒe. Xɔ amewo da ɖe fi ma wole dɔ wɔm ne. Wole fe xe ne. Vɔ wò ya le gbɔ, ekpɔtɔ le gbɔgblɔ be, Aƒetɔ la le awɛ. Wò ya ekpɔtɔ le gbɔgblɔ be, Vodua le ɖiɖi ge. Leke wòaɖi na wò? Maɖi na wò o. Mànya eƒe ɖiɖi o. Míegblɔ le abe ɣleti eƒe ɣeyiɣi le nuwuwuvia ƒe ɣletia dea me be, amlima na menya be ƒe yi ke ƒe yi ke dza va tso le ɣleti ade ma me na adre enyi kaka va ɖe asi na ƒe yi me mi dza dza ezo bibi dza gble nu sugbɔ wo ɖe fiam nyeme yi ɖe miaƒe du fiawo gbɔ ne kɔ yi wo ma xɔ ade me na wo medo gbe ɖa le aƒe nye me ko vɔ ya ɖeɖe ma te ŋu atsi nu manɔ o, elabena míaƒe vodadawo kple kɔmanyimanyiawo ana be xexea trɔ ʋu. Ame sia ame le nu fiam tiktok, facebook, ne ekpea na like, na wɔ ale, ne ekpea na like, na me, ne ekpea na like, na me. ɖe ga ta. Vɔ mía me ɖewoa, ɖeko míle fia ko ame bubuwo kɔ le dada ɖe teƒewo le ga wɔm. Gake la nyɔ ame ɖe. Míawo ya be mídi be mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔa netrɔ va. Vɔ mí tome gale didi be míagbla mɔ aɖe amewo ƒe agbe ɖo, agblẽ nu le wo ŋuti. Ɖeɖefia yi mekpɔ nyitsɔe nye be, abe kɔsiɖa eve ya, xexea ma me ɖe ʋegbla. Enua ge so dzi va tu anyi gbam. Gbeɖiɖia va nam be xexea ma me ɖe ʋe. Ema me ɖe ʋe leke? Wobe nu nyuie kple nugbegbe wo le sɔsɔe. Ye ta ne ègale nu nyui wɔm fifia hã, nɔviwò adi be yeaɖe wò ɖa godoo. Akpe ɖe nɔviwò ŋuti, xɔ ga ya, nawɔ business ya. Ɖe mèdoe na wò loo. Ke dze business a wɔ, egale vava, mele be le ne ga wa. Ele tame bu be fika yeaka soti ɖe ne le, wòaŋlɔ ga be. Ke sotsiaka mele dɔ wɔm kɔa, ke dze azã dzi be yeaƒoe. Xexea me ame ɖe ve gbla. Ewɔ nu nyuie na ame adi be yeawo. Ame nugbegblẽwɔlawo hã wole didi be yewoaɖe nu nyui wɔlawo ɖa. nu yiwo mi le fiafia ame ɖewo le no se tɔnyea eve ne wo ka keke abe yewo aso me abe nɔnye me ŋkɔ enye gake mi ma wɔ nane ke o mawu amlima yi ke ɖo mi ɖa eɖo mi ɖa vovovovo ame sia ame kple tɔe Mí amegbetɔ le xexea mea, míle abe eŋu me engine ene. Kɔmpani ɖe wɔ ŋugoa, kɔmpani ɖe wɔ kabratera, kɔmpani ɖe wɔ taya, kɔmpani ɖe wɔ glasa, ye wofɔ woƒe tekpe hafi woyɔe be eŋu. Gake le egbea mea, kɔmpani ɖeka dzi be yeawɔ taya, yeawɔ indzina, yeawɔ kaburatera. Leke ʋua woate wɔe kaba atsi megbe? Edze be míaɖo ta ɖe mía nɔnɔewo gbɔ axɔ ɖe le nɔviwo si akɔ kpe ɖe elabe nunya adzidoe. Asi metu nu o. Wobe le tsã blema ne mexɔ eƒe blaene oa, makpɔ Biblia me. Biblia ya ŋlɔ lea, maxlẽe. Elabe nya aɖewo le eme ne èxlẽ la, ade dzi ƒo na wò be mègawɔ nu gbegblẽ o. Gake ne èle exlẽ yia, agbalẽ ma me ke ko axlẽ le be ete wu ame faa. Gbalẽ ma me wobe nɔkpawo miame toa, nàtrɔ ɖusitɔa na nɔkpa. Nɔkpawo miame bɔ la, Trɔ ɖusitɔa nɔ kpae, vɔ agbe le ema me ke ko wogagblɔ ɖe be ne ame ɖe gbã ku ɖeka na wɔ ya nagbã ame eveawo nɛ. Kpɔ ɖa, gbã ame eveawo nɛ. Ye ta gɔmesese yi ke aka asi o. Hafi ate ŋu ase nanewo gɔmea, kple nu yiwo ke me atoa, ne meto nu mawo me ne wole nya ma gblɔm mase me o. Eƒe akpe mase me o. Ya ta nu ɖewo míatɔ gbɔnɔ be ne gblɔ ke o ɖevia mesi la se nya ya o, ne so nyateƒe me tse o. Ne se ase ko. Ne se abe a practice kpɔ azu nugbegble wɔla. Egbea wole nu fia le TikTok, wole nu fia le YouTube, enuwo fia wole nuwo me ɖe gbe sia gbe gbe vɔ fifia boŋ gbegblẽ ga vava kokoko. Fifia boe nu gbegblẽwo ga vava fifia hafi wobo woɖe se be nusu ne ɖe nusu, nyɔnu ne ɖe nyɔnu vɔ wobe minye born again o. Yewo nu mawo le mía tɔgboŋɔli enye hlɔ̃ egbɔ kura makpɔ gbɔsu aɖe enɔvia gbɔsu dzi. Ne nu ma dzɔ le blema, wogblɔna be aho vie. Wokanɛ sana. Gake vivie wɔ be emɔ li elabe nu ka dzɔdzɔ me aʋu agbo le wo nu be edɔ ma ko wowɔna le teƒea. Wo ŋutɔwo ɖe gblɔ. Ne egblɔ nya aɖe fifia be wogblɔ le Biblia ma me la be alea, Kristotɔa gblɔ na wo be Ancien Testament be Nouveau Testament me nya le. Ame kae ŋlɔ Ancien Testament? Ame kae ŋlɔ Nouveau Testament? Ke ne mi be Testament, Biblia xoxoa kple ya, ke migaŋlɔ Biblia ɖe nyaa dzi o ɖe? Aƒetɔ la be. Eliya gblɔ be, Jakob be, Mose gblɔ be ale, Eliya ƒe Mawu, Jakob me Mawu, Isak ƒe Mawu, tɔgbowò ya ƒe Mawu aɖe. Nu ka ta me? Ya azu gbɔgbɔ vɔ̃. Tɔgbowò ƒe zikpui aɖe menye Mawu wònye. Ŋutse nye ƒe Mawu ye nye se yi ke te, elabe se yi le menye, kpɔli yi ke le menyea, nu yi me he vea, menye ya wò hã nèhe vea o, ta nye kple woƒe Mawua menye ɖeka o. Mibui be legba yi ke woli ɖe xɔ me alo trɔ̃ zikpuia yae nye Mawu awo ɖe? Ɖe nye be akpɔ be woƒe zikpui le fifia le tsa vea gbɔ be ame ɖe nenɔ zikpui nu Alo ale wofia ɖo kana nu ewɔ ame yi ke apos Mawu yi le mo srɔ̃ kple Mawu yi le zikpuia mea ewɔe wa ale kɔ ɖo zikpui ma dzi. Gake vidzɔ le amea le ko be wobe amea gale si ne wòɖe ɖo fia yewoa vo, vɔ Mawu yi ke le mea menye fiaɖu ƒe Mawu wònye o. Va wɔe be wotrɔ nuawo katã ƒe tatu. ne ekpɔ ebe ɖevia ke be ee yi tse ma dzidzɔ fia yi dza su bisɔfu yɛ mi gbe be ma dɔ ɖeke o ne so le fia fifia kpla ɖe me fia be dzo yina ɖe gea wɔ ya ne gbe ya dze bɔ fia so le abe eho alo gɔtsiveviea be yi dzo yina ho kaka yava ɖo hea egea, ne mi me kpɔ nyuie ɖe wa, ne mi kpɔ tsɔtsi alɔfa ɖeka, mia kpɔ hunɔ me plaka alɔfa eve. Ne mi me kpɔ hunɔ me plaka alɔfa eve wa, mia kpɔ bosovoa tɔ me, me nye nene ma nu ale sa. Mia tɔgbo zɔna le wo me kɔƒe, a zɔ le wo ƒe kɔƒe, a yi ɖe kɔƒe, kɔƒe, kɔƒe, dzidziƒe, Ka viwòa yi woava xɔ zoka ɖeka? Alo wo viwòa va xɔ amaze ɖe? Wose be vodu ma ene le du ma me na dua me vo, ye woava xɔe va wo me du me, ye hafi woakɔ va da dɔ. Zoka aɖewo lea, amea yi didiƒe ye woyi va xɔe vɛ. Fifia, tɔwò tsɛ le WhatsApp dzi. Wobe gbe ya wɔna yi, eke wɔna ke, eke le ale, eke le ale, ɔ wòtse bla ze ɖe so nu bla ɖe kɔtome ne wu ya gɔ vɔ ezu ŋu nɔ. Ne eso vivia be enya me ɖe via woawɔ lansɛs nɔ vivia ezu ŋu nɔ gã zero. Yɔ wɔna ɖeka woazamɔ awu wo vivia. enyɔ nuse mele ŋtinyɔ ta nɔ kpɔɛ nye me yina I don't have any power vɔ gbedidie ya le asinye amli ma kɔ ne na ele o hã si wa edze be na te ɖe ame yi ke mɔnu dze gbɔgbɔ me ŋuti ne wòafia wò mɔ be ɖe nu ya ale wole ale woto nɛ ale woto nɛ Ewɔ be yi tɔ gbe nye hunɔ kpɔ o, tse yi be azu hunɔ elabe zua kufia tɔ me dzi be awɔ naneke. Amewo wɔ yevu dɔ mele dzi dze na wo kakaka. Wo le nu ka, wo le sa, wo le afa ka, wo le sa kaka gbe ɖɔ be aa ne me ɖe asi yevu dɔa va wɔ hun dɔ xɔa me ɖa gbe wɔa, egbe yi ke etsi so Mawu me vaa, dome agble. Ame mɔwo yɔna be hunɔ woe ma. Hũbonɔwoe nye ma. Mènya ame yi kee nye o. Mède dzesi ɖokɔ o. Woƒo ŋlɔ ɖe Biblia me be wobe wodza de si ta ne Yesu le amewo nyrɔ, le amewo nyrɔ kakakakaka. Wobe amea ɖee ava ɖe. Egblɔ nɛ be nenyrɔ yi. Ne enyrɔ yi dze, ne ede zi ta na yi dze, àkpɔ be kpɔbame ma, ele gbɔgbɔ me wu yi milfoa. Ye wɔ ya be leke? Ɔ, gbe ka gbe vie nye ame ma? Menye gbe ɖeke gbe vie o, gake gbe ɖiɖi ale nu ƒo nɛ. Enusɔsrɔ̃ laa laa high low kakakakaka ɖo high density ta nenye be menye gbɔgbɔ me ƒe ame o la, enufiafia aɖewo le wa fie la vivi nɔ vɔ mate practice o because me to fima, me ɖo level ma. Wo ɖo suku, abɔzokpo, ava yi ɖe KG, ava yi ɖe exɔ ɖeka, ava yi xɔ ve, xɔ tɔ, xɔnɛ kakakakakaka wobe be ame ya de university edo go wobe ame ya xɔ degree ya ɛhɛn ko ne ebia kwasi ne koa enya le ye la gblɔ nɔ aɖe nu me nɔ ako tsi nu me nɔ ne le ha do kple hunɔwo ya wosɔe be ɖu hun le yewo gbɔ ya sɔ hun me nya ya do koe va gblɔ nɛa? Ne egava wo gbɔ zɔ ne ŋu me yi wɔe ɖo koa, wogblɔ na wò be nɔ koklo me yi wogbɔna, nɔ atike ya to na yewo elabe wova se secret ke wogblɔ le gama, wova se le ame ɖe nu wobe wòe va gblɔe. Ne enye body guard, ezɔna president ŋuti, ezɔna minister ŋuti, Ye ko nu yio ekpɔ na le gamea kɔ va le bɔbɔ no nye na woa? No me wu wo woa, fi ko woa da wo ɖa ma ga do. Nene ma ye nye eŋu kple gbɔgbɔ me ƒe nyawo. Fifia gbɔgbɔ me me nyawo kaka ɖe internet afi sia afi eye na be ame sia ame nya be nuya ale wo le, enuya ale wo le. Sanobo ƒe lodge a ele avɔ nyɔtɔ mi be set. Fifia ye lodger wo le da ɖe ya me be na meɖe be ya va mea is not nothing to fear come. Wo kɔ nu sia nu ɖo asi me be gbɔgbɔwo gblɔ na kɔsiɖa ɖeka be xexea me ma me ɖe ve gbã enu nyuie enu vɔ̃ ele sɔsɔe. Ne ewɔ nu nyuie ewɔ ne ɖokuio. nèwɔ nu baɖa ewɔe na ɖokuiwò. Ese nu ke gblɔm míle ɖa ɖe? Ne èwɔ nu sa, ne wobɔ trɔ wòa, amewo anɔ kuku kakakakaka kafi woava nye ame kutɔwo ku vɔ hafi etrɔ ma menye ava do go. Gake fifia ne ewɔ nu ne wobɔ trɔ ko trɔ so saba na wò ŋutɔ. Kɔxlẽ anyi gbla ewɔe wɔ nua. Asɔ ne sɔe na wò ŋutɔ alé viwo ate ŋu sɔ. Vɔ be aganɔ sasa nɔ ƒometɔwo wu ma etrɔ megale nu ma wɔ fia. Me etrɔ ɖe sia ɖe gale nu ma wɔ fifia. Ye ta ɖe eƒe ya gɔme mi dze mi dze vɔ yina Ame sia ame nede dzesi nane be ɖe yibu loo alo mɔa dzi koe ma yi lea. Menye be nayi TikTok dzi. Ame ke ne zu nɔvia, ame ke va eva ɖo ŋuti nɛa, mí gbugbɔ le kɔ ɖu na xexea. Ŋɖe le gbɔgbɔme ŋdɔdɔtɔa, o mí ma wɔ nu me ŋa o ɖe. Aʋa le míawɔ le gbɔgbɔ me. Makpe vɔ mí la wɔ aʋa kple o. Awɔ nɔ ɔ cɛ. Eyi eka wɔ eti tɔgbi yɔ ko mayɔ ame ɖe kɔ ewɔ e tsakpoto ezumba le enye me nya o. Ewɔ ya ke le ale mí sɔ afia mía na mía ɖokui vɔ. Naneke me le aga sɔ afia ɖeke le afi ɖeke o. Wobe zikpuia enye wu ɖe gblɔ. Mízɔ ɖe ŋgɔgbe. Míagblɔ nyateƒe. Ewoe nye nyɔnu le srɔ̃ gbɔ. Wole dziwò kpɔ le nusianu wɔnɔ. Yea le gbɔgblɔ be nusrɔ̃ mele vovo kpɔ le yi gbɔ dɔ ta yea va dze ahiã ɖe aye me. Ewo nyɔnu ma be ne yi srɔ̃a dzo yi menya nu ka wòva wɔna o. Ye ke nusrɔ̃a va de dzesi be le nu ma wɔ wò ɖe ŋkume gbɔ le yi gbɔ va eya va dze na yina ɖe ɖeviwo ke wova le ɖoɖokoe blefia be yewonye hunɔa be ɖo ble na yi ewoe dzia Eka ne sui na yi vɔ wole wɔ ya mɔ. Wɔ ya le kɔ ɖu vɔ ne yɛ wɔ dɔ ale gakpɔ be na mɔ se ke be be ya ya ŋtɔ ewɛ mele mɔ mɔ ɖe. Ke fifia ne eɖe nyɔnua atsi ke mi atua ya nye mɔmɔ. Vɔ mi dzi vi mɔmɔ ye atsi ke mi tu. taɖenusɔ adzoe gbedzi ne yɔe be hiã ga yovo va wò fon sɔ va transfer nɔ ebe agbavɔ le store me asɔ ga nɔ be va ƒle. Yahweh ya le nugbegble wɔ ebe me yɔ be aɖe ŋkume ya he to nɔvi ɖe kɔa ebe nɔ ble. O nɔ. Megblɔ nɛ na amewo be, ne mi kple nyɔnu ɖe mi le ya le kpekpeɖeŋti alo ede suku edɔ me de kaka wòva ɖo teƒe ɖe, Yakob be yemegale wo dzi o. Eya yemegale ɖo ge fia o. Ya fifia yezu agbalẽnyala wɔ mede suku o vɔ wɔe kɔ gade suku o be yemegale dzi o. Ya eva gbɔnye be mable nyemawɔ. Menye srɔ̃wòe o.

Amɔe wòadzo. Edzo yi dɔ me. Exlẽ zi nene ke mɔe hafi wòwu dɔ nɔ be yi megale dziwò ikuɔ. Esɔ. Ezɔ yi ame ɖa ɖe. Wo ya ta wò menye be edze tugbedze yi dzi be yeakpe ɖe eŋuti ne yeaɖe. Vɔ eya meta menye be ɖe yi ɖo hahame ɖe ne leke a. ne wa nɔ mo anɔ kpekpe ne dzi apo ble melo ela tike mi ge ma do fui tso azo kpo idzi wa o mari azi ne pastor go me nya po agba kuti o vo ko ele nu ne re dudu ya apo agba kuti togba suma be ma ble na o Míle bla ge atrɔ gbɔ ne me ŋkume dza va dze kɔkɔ ŋsɔa edzi vi ɖeka vɛ nɔ. Enya nuko dza wa awo ade nu nu me nɔ aku enya akpa ke djo. Savi ne nakpɔ lome vevea enu vɔ̃ɖi. Enuwo le wo si fia kpatakpatakpata. Kpɔe ɖe, woya dzi anyi anyɔnu ɖe fia egbe. Ɛ? Nanɔ nu ƒo ne le portable dzi. Ne gava yɔ wowɔna nu ɖe ɖe fonua dzi manɔ yiyi o ʋu. Ne yɔ ko be ɛ nuya reseau le saturé yi me fone ya ŋutɔ ko nya be le fone bia ge yi fifia. Kpɔɖe o ebe yi me fona ame le nyɔnyɔ la, ye ta ne yɔ yi me de ya nɔ asi li ɖe me ŋkume do android da me le zɔzɔ. Enye kpɔ afza android o me zɔzɔ. Nye ma ƒle na o. Ese me ɖa. Do na nyo na nua me dzidzɔ ame. O me bia na aga be yɔ kple nusu ta ne yɔ kple nyɔnu nusu ɖe dzi gbea yɔ kple yɔ le kwa. Adze be akpa iPhone.

Alo Samson Galazi, wo ya mega ye chéri o lo. Wo ya wɔ be leke ma. Mi kpɔ geke mi kplɔ xixia, mi ŋutɔ mi kplɔ xixia yi ne le gbɔgbɔ be xixia me gblẽ na. Ɖeviwo le suku. Ya be le zɔzɔ kple nyɔnuvi. Yi nɔvi ɖe ya va le vɔ nɔviwo ɖo yi sukuvi nusuvi kɔ kple nyɔnuvia ma va le fefe wa etagbɔ kɔ nɔ ta wo nɔ nu srɔ ewo tagbɔ kuku tɔ ke me le nu nya le sukua wa yɛ va sa hia ka dzi nyɔnuvia ke mɔ ku me kɔ ɖe wo va ƒle ame zo ɖo ame tɔ ɖo le yɔ va ƒle na ti five siri eti five siri sensa sukuvi wo va so nɔ wo kɔ nɔ wo va gbɔ nye le gya ma da. Woava so ne wo nɔvi sukuvia mavɔ la te. Enye ɖevivi ɖe ava nye gbɔnye mɔki gbɔ tɔgba zuma. Be agake ɖe fia yi ya protection etɔ ɖe etɔ wo la kplɔ be be ɖe yi dzi be yi vi ya ne nɔ asio me nanɔ gbedoɖa ɖe ta nanɔ nu xlɔe na yi vɔ ɖevivi. Kenza, Venta, ava be ɖe nàwɔ asigɛɖe na ya na asi de yakɔlɔkɔ da be yizɔ naza. Ye ɖe vivi mɔ woava be yewo me suku loa ne yewo gbɔ na gaɖo mɔ menɔ tu dɔɛ ta yi dzi tu ma kpo evɔ ɖevi ma dza zɔa rɔba. Ezu blakɛ blɛkɛ wo nɔ yɔ le Fransɛ gbe mɔ wova nɔ tu da. ɖeviviwo asɔ moto fia edo la ƒeme no gbo gobo be me mam va ro lo e lo ga ve no ge ko ko ga se me nya o fi ka yi mi le mi bu ta me Megblɔ yi sɔ be ne ŋea yi nanu ƒe ƒea wu nanu xoxo ne protection alekemagɔ purification ɖe le ɖe nɔ wɔ so le le tsi andrea me kaka va ne wo kakakakakakaka va ɖe asi ne ŋea ve ya kɔa ne va wɔ nane le ŋea ŋea vea me nu wole trantɔe kɔ de ɖe ma mea ke fia be ele wɔ xoxo ele ple Gake azi kpukpe kakakaka ko tra to eme zã me ko eva tu kpukpe ɖo va le kɔ ɖo eho efo nye gba ɖi ɖe ɖɔkɔ dzi. Egba ɖi vɔsa yi miɔ mi le wɔwɔ so le le tsi atɔ me be mi dza ge ɖe ƒe bubu me kakakaka va ɖo na sufia ne mi de ɖe internet dzi wa ƒo asi nu wa gɔme ame yɔ kantata wɔ lea vɔ mi nye kantata yo. ne nugbenya ke ya le ƒɔƒɔ kɔ nenema xexea le change. Nɔviwo nɔ kpekpe agblɔ be o ya kpe mele na yewo lɔ nusuvie yi nye eya ɖe me trɔ ɖe dzi o. Ne trɔ edzo ele kpe ge via kɔtɔ be te aʋu. Atikewo va sugbɔ fiazã. Mídze agbagba ɖe míegbugbɔ va megbe dome míbia mía ɖokui be ɖe nu kae na nua le yiyim alea. Sa edu ɖewo le fifia nenye be woda agble kakakaka ƒe wu nu wo ɖewo me nuku o koa ne wo pɛtɛ wova yina ko wole wome ga sɔ dzi. Wo ɖe kasɛt me ka mɔ ɖe Cassette ka ne osɔ de woma si mege ne va eye ko fae journal me paper xoxo aple keke asɔ shingɔn ma ɖu aklɛ ɖe xɔ me ne ge ɖe xɔ me ko xɔa me va mie mie mie mie zɔzɔ mi le yi nuvia vi na kpɔ gasɔa emɔ kokɔ nɔ resi wa me bɔbɔ ɖe dzia foni si kple tɔmɔvia omega bɔ ame sia ame be yeaƒle ha dzo. Grand frère ɖewoe ma. Ee, wole anyi dze ko. Womegale agble de o. Woɖe asi le apa agbledɔa ŋuti. Yaku zemidza. Ameke tsɛ wa kɛmpɛ. Eɖewo ne le ku na amea kakakakaka, ega kpɔtɔ viɖe ne wa de kɔa, ele akɔ nya ɖe kpɔ ko. Ega ke kɔ na tsɛ, emɔa tsɛ wa xɔɛ le asi o. Amewo ɖewo le ne kɔ na wa kɛmpɛ ko, wo dzo wo gbɔ va aƒeme kple abi be fiafiwo so yewo xɔ le ŋsi. Ekpa. Fika yi mi le? Sa ɖekadzevi zã ko. Ẽ, le mía gbɔ mekɔ ƒe mea, ne ku te kɔ ɖe anyia, ne kpea avɔ woalɔ te va si me. Ne wova ƒle ko woƒlena nuwo. Dzidzɔkpɔkpɔ le. Ne wole foto ɖe gea, wosɔna kalandrie asɔ radio akɔ ɖo akɔta. Fifia nu ma megale o. Ƒo ɖi fia tsiɖitsiɖi. Ne woɖe foto fia, kɔ yi ɖe kɔmpita dzi kplakplakplakpla anɔ kotu me kekeŋ. Anɔ ʋu gbɔ, hama, me sadising bars gbɔ, nyɔnua kpɔe be efɔ nu, ma tame wo gbo le kɔƒe, ma tame ʋuʋu, wa trɔ via, ye ta nye me gblɔ na na mi ameke wɔ na video nam be mi ga kɔn da ɖe foto nu ma be ma nya kpɔ aleke me le gli godoa la, ma nɔa la. Miwɔ nua tɔtɔ kɔ ɖe ame si zã woava trɔ ma va bia Mawu alé. Ame ɖewo le zã wole ha dzi ɖe ɛ ne se ha be akɔ kpa vɔ nɔ gbɔ va kɔ me le ge ne machine a megbe nya trɔ wo megbe o ɖe nɔ dzi ha ne kpe a ase be recitation e bo gake yi Mawu na mia

Mawu wɔ hɛ. Mawu wɔ mi kro ɖe ve me na. Kano kɔ mi kro va da si nya ne me le nu ƒo ma ko pa lɔ ɖe dzi na be yo wo. Ese nu ke gblɔ mi le ɖa ɖe. Wo Mawu na gbe amewo. Ame ɖewo dzigbeo ŋutɔŋutɔ. Ewoe ya nya kpɔ le tiktok dzi ebia gbãgbãgbãgbã. Ewoe ke va doa eklo ŋuti abe abladzo ɖiɖiwo mɛ da ɖe ega dzi ene. For the hell of that. Ekpɔ nu ma gblɔ be for tugbedze. Tugbedze vi ɖe kpɔ ya le Facebook a. Oo, womegbe vivi Ne ekpe ne Gogon ku me kple kumea, avia nya be atom planoe. Ne mlɔ gbɔ, ne gogo emumu na wua, aɖe wo ɖe kɔ da ɖe nu yi. Ya na woƒle lavinda, parfɛn vovovowo si na. Ne wova ya, wose be nane Ne mlɔ gbɔa ɖekadzeviwo gbɔna ɖe, malɔ̃ be akɔ axatome yi dzi o. Menye o. Gbeɖegbe togotɔ ma xatome fua, ele vovo ne viviatɔ tɔ. Ta wole ƒlɔ niŋaniŋa. Sa togotɔ ɖo tɔ aŋɔ axatome fua va ge le kekle ŋe ŋeŋeŋe. Kaka me me vovo kpɔ ta woƒlɔe. Amezã me le dodo ɖe azã. Eh! Gane yi mi le tɔgba zuma le mia bia be le fi ka yi mi le. Na me ɖe dɔw via yi tsɔtsi egbe. Edɔw ya yi tsɔtsi esɔ. Ne do yi tsɔtsi nyi sɔ. Kɔsira ke kplɔ ɖe ba ga yi tsɔtsi o. Ela be mega to awu bubu o. vɛ. Pastor ɖewo le nyemenya egbea, womedona coat ɖeka zi ve o alo zi tɔ. Ne wodo coat ma kɔ yi tsɔtsi kɔ si ɖe ya me, ne gbɔ dze be no tɔ bubu. Nyi sɔ edze be no tɔ bubu. Nɔvinyɛ, vɔ Yesu hã ŋtɔ ke wo le gbɔgblɔ ɖɛ. Me nya wu lɔbɔ ɖeka ya me ko wo le ka kaka ne ƒo ɖia ye wa va nɔ tɔ to wa ɖe wa nya le tɔ me akɔ ʒia ɖe kpe dzi ne ŋu koe ga kɔ doa? Ɔ me be ame ɖeke me ga yi tsɔtsi o lo. Ame ɖeke ma te trɔ ame ɖeke be me ga yi tsɔtsi gbe ɖo nya nye me le gbɔ because amewo le tsɔtsi a yi. Kafe wo gale ŋu nɔ gbɔ va. Wo nya nua me wo le vava le bebe me. Wo va le nuko wɔ wo le dzidzi. Sɔfoɔ wo le ŋu nɔ wo gbɔ yi wo le tɔtrɔ wo gbɔ va veva tsɔtsɔ. Ga nɛ mi nuka gɔme ya mi be nɔ wo ga se via nɔa ne wa ɖa si tsɔtsi a ne wa va xixia me ma ve ɖe ve wa ikɔ. Ada you a pastor or you are not a pastor. Míle ixɔ, vɔ nyateƒe toto ale vovo. Míto nyateƒe. Ne egbe nye be ame yiwo va na gbɔ nye le aƒe me le fii, ne woava nɔ ɖase ɖi ne mada ka me ɖe ɖe dzɔa, pastorwo ya wogba va lakpa, elabe nenema wowɔ ne ma. Ne dzro Mawu eƒe yi ke va yi alo ƒe ya ke le nuwò via, Ne woagblɔ be ame yiwo va nye me wɔ nu nɔ, meva me na amesiame ya alo? Gake ne míbe yi míyi tome ame yiwo va me na, esɔ gbɔ wu ame yiwo meva me nɔ. Ema ke menye gbɔnye wòzo o, ŋutɔ gbɔwò wòzo. Ele abe aleke se ŋkɔ nyee atse kɔ le du dzi. Esɔ be ne eva ɖo gbɔ fifia kɔ, ne egbe nya trɔ to me fifia ale ko evɔ ekɔe na yi dzo eble nyea, mese nua gɔme o. Mese nua gɔme o. Ta aƒea me mi ya dze fia ɖe. Ne wotse le aƒe me, ne dza do go ɖe, ya ekpɔ be frezidɛ Mele dɔ wɔm le xɔ me o. Nu ɖekee ava gblẽ le eme kɔa, edze be nàtsi aƒo Suisse-a ti kɔntɛrua. Ezo dza abi ŋutɔ. Menye nyee le gblɔ o loo, amlima ŋutɔe gblɔe na. Kafi etsi ne va lé lé lé fi ma. Wogblɔ nya ma na nye ahohohoho megblɔe gake amewo mexɔe se o. Eyi meva do gbe ɖa be ɖe mena le tsi ɖeka dzɔdzɔ mea, esia le dra dzadza le Burkina o, fi kae wò le dzadza le o. Anyigba ne ke ne wòa mi tsi atsiaƒu ne xɔ tsia. Amewo be o be me mbe yi o. Amewo be nuka wòa wɔ? Esia mie fia. Ne amewo na nu amewo le ɖuɖu kple tɔ ewɔ ale minyia ɖeɖe ko enye nya lo. Fifia dze be ne wɔ susu ɖe le fi woatu aƒe aɖo fi woanɔ elabe wokɔ fia be agate va dzɔ. Ɖo yi mega ya dzɔ le mia mia me ta dzi lo. Eƒe gbogbogbogbogbogbo megbe ɖo yi nu ma ga va dzɔ ke. Amewo ƒe nu ma wo dzɔ kpɔ sixty years ye ma gblɔ le seventy years ye ma gblɔ le. Wo be mia tɔ gbɔ xɔ ƒe alɔfa ɖeka bla tɔ ame xɔ ƒe alɔfa ɖeka bla eve vɔ atɔ ɖe mia tse mia nte xɔ ƒe ma le fifia mea nu yi ɖu mi le esrɔ le veve do nɔ ko do veve sese nɔ wa ye dogo ye va nu be no do wheat vi na yi la ye ɖɔ be ha shiɔ. Eɖe fu ŋutɔ. Egbɔ va me ɖa kple wò mlɔe nenema exɔ dɔ. Exɔ dɔ. Veve dza ɖe dɔme na wò. Ne nu wɔ via vi ɖe, ne ekɔdzi gbe nya ɖe fu nɔ ko be boboboboe abo sukli yi dzi. Vɔ mìatɔgbu ɖu sukli sapa sɛlu wuia. Mìatɔgbu ɖu wo nu fofo nu. Nɔ mìatɔgbu ɖo nɔ yagble ŋdi kanyi nɔ le dɔwɔ kakakaka ko fofo nɔ le agble ko yakɔ wo so na sra sra. Aɖu zã. Nɛ ɖo aɖu lɔ wo kpɔ be aɖi ɖe wɔ ɖe fima kɔa nyi mɔ ko wo ke na de ze me nɔ ɖaɖa kpla kplakpla wa zɔ ɖu. Anɔ ɖu abe atsi ɖuɖui. Wo yɔna atsi ɖe be enuya eƒe ye ke wonɔ ɖuɖu. Wo me nume bia ƒe ɖe yɛlo. Ne wole agbli ɖa ge woakɔ ƒe ma kpa tsɔ dzi agble la trɔ eye vɔ. Ne ga ɖa ɖuɖa ɖuɖɔ me aɖi ɖe aɖi ɖe mega vɔ ko aɖi ɖe mega bɔ ko be ehaya ehaya dze. Na ɖuɖɔ sa ɖe ame ŋtsi sa ɖe. Mia tɔgbe wo sasa ƒlala ko wo va dzi na. Meke kpɔma ma gba ɖa nɔ nunu ela ʋu fifia. Eɖewo ne sese na me wo va tu na de me ɖɔ, atu de me ɖɔ ko wo gba ne nyanyanya kɔ akɔ de ha vivi ɖe dzi. Ko afie, ko aɖe le zɔ dzi wo afie ko. Wo kui gama ko anɔ kɔrɔtɔ akpɔ va va ko anya fio. Vɔ le tsa me zɔ ka tse le wo ɖu na me. Egbɔ ɖa ɖe. Enu ya ke mi nɔ nunu. Eh, wo nɔ be oat. Kakawet, Ne èle ʋla vɔ kɔsiɖa ɖeka me ɖui zi ɖeka, ame ɖe ɖekɔ va gblɔ na Yesu be esa naɖo ɖa ɖe ame ŋuti. Ne èle ɖu kabakaba ne mele ame mɔ nenema oa, edza xe gblẽdu me na wò. Ya be, Ee, meku, ne magaɖu o.

Ame ɖe ɖo adze na be ɖe eve ya ke mi nɔ ɖuɖua no fia ɔre dzi na le ako mɔkɔ na ɖe ke tsa ke wa o me kɔ ɖo ɖe ɖa mi eke o kɔ nu o ge ɖe me o tɔ nu de me o ya ya tɔ me no kɔ me be ma kpɔ ve ya tɔ tɔ te de je se kɔ asi kɔ gbe ya gblɔ be ve ya Eye matukpa ke edo le gɔme eye nyɔɛtɔa ke be storo le atukpa ma lɔ kɔla ye kɔa la ko mia nɔviwo tse va wɔ koa otsakan ɖɔ be ƒe sɔ kɔ ke tsui gbla ne ekpɔ doa le gɔme kɔ se be ya mia ya xɔ dɔ. Ele dɔ xɔ ge fifia mi nyɔ le mia ɖokuiwo me. Eye me fia atsike wɔ me ve le nuƒo ya ke ƒo me le me fia lɔ Menye be nàva ɖo nu ɖe amewo gbɔ wu ɖevivia ava nɔ nu ɖo ɖe amewo gbɔ. Enu ɖewo le zu ɖe le ame si si azu nɔ ɖe ɖeko ase akɔ akɔ mì asrɔ̃ nu ɖe eŋuti adze anyi ɖe eŋuti. Wò tsa be yeagblɔe ne nenya be eyae ya míɖu kɔ ne xexea. Eme be míɖu kɔ ne xexea. Xexea masɔ eke mí o. Anyigba ɖe Egblɔ be yeanyi mí gbã. Eye ele anyi mí gbã. Ne míanɔ anyi gbã yi míanɔ yi dzi asi eta wona ŋkɔe be míanɔ zɔ dzi. Ye mí le dzi ƒo be yenya xɔlu sa kpata ye nu le do lo. Fifia nua ŋfi mi va dza gla le dzi ɖe nu yiwo mele be míwɔ mí ɔ aɖe fu azɔ kɔ ɖe afi ɖo a wu amewo akɔ ɖi le afi ɖo ke mele teƒe o ɖee. Ana be mí vo le yi dzia? Mí ma vo o. Ebe ya nyi mí ta viɖe ɖe gbɔ ne mí tsi ne ya xɔ. Ya ga wla mí. Mía ƒe nu wɔnɔ ta nɔ dzi fifia le sisi flɔflɔflɔ kɔ eo fia fia yiyi kɔ mí le. Ameɖeke ma ga te tɔ asi akɔ fia be yia yi nya be ƒe ke ya xɔ. Mía tɔ gbɔgblɔe. Enyuietɔ nye alufa gblɔ na be ye ma ku ɖe aba dzi o. be fia yi nye, yi maku ɖe aba dzi o, yi anɔ zikpui me, yi aku, miakɔ yi da ɖe kɔ me, vɔ yi maku le aƒenye megbe gbeɖe o. Alɔfa kɔku akpa nu didi bɔ me kra na mele o tso dɔ me le wo ve, enu nya kpɔkpɔ ma nya wɔ ahri gbada gbada ku ɖe dzi me tsi adzi o, gan ava, agbenye gan. Ye me biɔe be ke ne me zɔ mɔ yi didi ƒe ɖe be ma gbɔ. Paniapa meva gbɔ ŋdi ma be mava kpɔe ɖa. Dada nyɔ be le tanye bia be yi be yeava gbɔnye. Ye meva wowɔ sine vɔ ame tsitsie. Wokɔ eɖɔɖɔ da ɖe me zikpui me. Ye meva kɔ gbe na be hẽ, leke wòyɔna me yɔna be gbologa. Tɔgbea meva dzɔ, enɔa me nyrɔe ye meva dzɔ. Be abe fifia gamea su dzadzɔ be yi gane.

Eda kɔ ɖe kɔdzi kpoo edzo. Ya mi kɔe le zikpuia me. Kɔ va mla anyi ɖe xɔ me. Hafi mi va ɖo ɖa tɔgbuiwo gbɔ. Egbea mi magate gblɔ nya mɔ lɔ be mi nu kɔ. Ezo meble o ate gblɔ nya mɔ adza. Eƒe ke wo kɔ. Kafi le nya ma gblɔ nu yo wo ɖu. Yi mele nu ma ɖe ke ɖu o. Koklo vovo. Ame yi gbɔ koklo via ne kpɔ ele tɔ rɔ. Ne kɔ va ƒe me eda ta la nyi eyo. Elabe wo bo le nyi via be metis. O trɔ via me koklo zu metis yo. Lege mia o. Eke le nyi nyi la ƒe me vi ɖe che na ƒo gbɔ gera me ne ga o pukpue. Woawɔ atike na nua, woano ako. Ènya nye aƒenye aƒe gbɔ, ame aɖeke ma spray atike, egbewo tsike ƒo xlã aƒenye gbe ɖe o. Mí agble me, mí ɖo agble me nya. Ne wogbe wo tsike anyigba ko woŋlɔe to le me vɔ woaƒo anua vɔ kɔ be mi de fertilizer. Nɔ eva aƒenya me le klikɔ le fia, ekpɔ gowa ya wòbete le fia, mí meda atike ɖeke o. Vɔ ese nɔ tɔrɔ tɔrɔ tɔrɔ tɔrɔ. Ne eɖui ke lɔ me la kɔ. Ese nya be ɖavia, dɔnti ɖewo le fia ne fia mase vivi. Sakiti. Wova le ŋutia le dzra fia be grefe ne le abe ŋu naneke mele me o. Vɔ ne dzo yovoɔ ŋutɔ gbɔa, woyɔ ɖa ɖo be naturel. Womegogoe kple atike, womegogoe kple naneke. Nu ka mli magblɔ na nya via nye be megbɔna xɔ ɖe tu ge via ne mele zazã me kpɔ ze kogo xoxo le anyigba ko makɔe akɔ va da ɖe xɔa me. Ne wole do ku woke ɖe atukpa gbagba ɖe alo gakpo gbegblẽ ɖe makɔe va da ɖe xɔa me awɔe. Mia tɔgbuiwo me numewo mia dekoretiwo da ɖe anyi. Ado gbe ɖa ɖe wo gbɔ ela wɔ dɔ. Ne mexɔe se oa, nye ame ka ɖe edzi. Wole hokui wɔ za kple rɔba. Ta ne makɔ hokui ma wati ble ma tɔ. Wɔe rɔba ye. Hokui tɔ tse nu gbagbe. Hokui via ne ne kɔe ne tui kple ba mli ma rɔba to atu gele. Eŋe ya me ɖe wobe zo, mi le be ne mia me zo, ne le kɔƒe me ti zo, ne dagble ɖe zo mɔ, ɖe zo mɔ, eh, ɖe zo mɔ xoxoxoxo, na nɔ agblea ɖia, ne zo ka ɖe la so wɔe be, ne ame ɖe kɔ zo be atɔ kɔ ame atɔ ɖe fia, adede gble gbogbo wa kɔ afia nɔ. Aɖo le aƒeme ko vɔ, dzɔgbevɔɛ ame ɖe le ŋɖe wɔ kɔa, exɔ lé tɔ ta ɖe ŋtsi aƒo fiã etrɔ va zero. Ne le xɔ tu kɔ be o, exɔ anyigbadzi nuwo nye nuyɔ, adzo le gbɔ me be betize. Ewɔ ɖoa, ŋɖeke mele awɔ. Ne ewɔ nyɔnu nya, aƒɔ dɔwɔƒe maze o. Vɔ ne ekɔ dɔ ega kɔ wɔ asi nu doa, ezu nu evi dɔ vi so ɖo. Ne wokpɔe ko be ameka ma ƒe me ya, woayɔ ŋkɔ. Negava zu glikpo dze fa. Mía tɔgbuiwo megli kpɔ xoxo megbɔna wo kage. Mele gbɔgblɔ ne ʋe dukɔ be ɖe no dzi ga ame yiwo si ga le ɖe. Ne mía yi ɖe ŋɔ tse ɖe egli kpo ma ke wo kɔ zingi gbadɔ lɔbɔe ɖe ko kɔ da ɖe dzi ɖe. Mí tu tsɔtsi xɔ ɖe dzi. Mí ne wo be tsɔtsi xɔa me mía be mía nɔ Yesu yɔ ɖe gama. Mía tɔgbuiwo me ʋu le fima. Ne woatu xɔ ɖe teƒea dzi, ne woadi ku ɖe te, ame yiwo tana nu, lé yi mía dɔgbewo kpe fu ɖe gama, woate ɖe xɔ ma me, woanya amli ma xɔ míanɔ ɖuɖu na glikpɔ ma. Míayɔ mía tɔgbewo le fi ma woatɔ. Vɔ ne glikpɔa le nenema, eya le bɔbɔ ɖe tɔgbewoa, ele ke matɔ na wo. Amewo tsona ho, wova yina gama, nu ka wova wɔna? Ke ame aɖewo ava dze aha na amewo woanu, woakpɔ dzidzɔ ko adzo. Enye wosio fi ma me kpɔa, Agbadɔ ko tu lɔbɔ le dzi abe akpɔnɔxɔ, vɔ glia le nyinyi kakaka, eye ma koe susɔ. Wobe lia megli kpo ɖo wotu le gbe ɖe gbea, ele gbegbe be amewo yi, amewo aso le Afrika le gea aŋlɔ leta ava de gli kpo mawo me. Nukatae? Eŋɔ tse megli kpo ma, agbogbo gli kpo ma le fima. Mía ʋeɔ, mi mate yi aŋlɔ leta, ayi ŋɖe hiɔ ko akɔva da ɖe gama ko tɔgbuiwo la awɔe na wo. Nu ka ta womate ŋu awɔe o? Woawo be woyi ɖe Egipte, yewova kpɔ ge ke wodzi Yesu le. Wo be fiyae tɔgbuiwo nya atukpa le anyi me, womeʋu le kɔkɔ ɖe anyia dzi ɖe, yae wokɔ kɔ ɖo glie kpɔe. Medzi be atu xɔ ɖe nu ma ya dzi o. Ne yeayi gbedoɖaƒe le fuma o. Ɔbe mía tɔgbe tsali ema tɔ ɖe me nukata tɔ ma mi ma ŋte kɔ le ƒe ɖeka mea akɔ ŋkeke ɖe ava do gbe la le tɔ ma mo. Ɔbe tɔa ma ga kpe ekɔ awu dza ƒu dzi etsi ma zu tsi kɔkɔe na ɔbe yɔdɔ si la yɔdɔ si kɔkɔe la. Kpɔ ɖa yɔdɔ si kɔkɔe vɔ etsi ma yi wo da awu dza ɖe dzi wo se gbe mia ezu si kɔkɔe. Sɔ le fiya ɖa yi ɖe fike wo be mia tɔgbe cali a nɔ fisia. Ame ko le aƒe me kɔ si na penti he no le ko a si penti he nu mi me ɖo teƒe ɖe ke ke wa gblɔ bo be yi ɖe me ka fisia. Ekpe a yi ko be nyɔnu do le asi me ka ji wo zu yi bɔ tse wo gbugbɔ di ku ɖe teƒe a. Ne ƒe trɔ wo yi ɖe me ka no lɔ gakɔ la nya mi le sɔsɔ le ja le me ka yi. Miɖo nane le Geakɔwo gbɔ ɖa be xexea petepete vana le miaƒe ʋenyigba dzia? Be xexea petepete woɖo ŋkeke ɖe wo vana? Womevana o. Wòyi ayi ɖe da ŋu me fia, le 10 janvier fifia, yewovo so fika ewɔ ale woava. Ne wobe mi tagba le klikɔ vizɔ be woyi tagba vizɔ ne mi gama enu ko mia ƒo anu aha mu amua dodo anɔ yi atɔ siga anu hui aƒe anɔ ɖiɖi ame ko mawu ame gale mia kɔ se mo ebe to ku nye me geɖe kpɔ ame mawu mawu flash ŋku me na amli ma flash ŋku dzi na nu ke me kpɔ le kpɔ ma mea zero Edze be ame si tsɔ nɔ se nya ya ne woaɖo asi ame mɔ dzi. Miava kɔ va mete tava tɔgɔ ewɔ be ele ke kpa yi a ye nye gbada kiti gbodo gbada ame ke debe yi kɔ nye gbodo gbada gbodo kiti tɔ zero ame ke nɔ mɔnu kpɔkpɔ ma nɔ nɔ interview kɔ dzi be na do ra gbɔ dzi Ɔ, ne nye anye enɔ nyɔwo de lɔ, ne nye anye mɔnukpɔkpɔ anɔ asi nye le kpɔ ma me anɔ organisatɔɛ ɖewo domea, ne wo kɔ kamera ɖewo a interview ame ɖewo, interview wo ba, wa interview wo le xixi. Even tɔgbuiwo ŋutɔ tɔtɔ kura, ne wa interview wo kura ma li interview wo le teƒea kɔ wɔna kɔnua lo. Elabe fi ma zu vɔsamlekpli, ezu amlima ƒe teƒe. Ne míazɔ ɖe ŋgɔgbe, meƒo nu wò trɔ ya sugbɔ, gake wò tsɛ nàsɔ ɖe ele me.
Tɔgbe azu ma, ebe tɔ. Yoo, tɔgbe akpe.